Yoo kuna amai mapisa anokutedza nakuna kusvikira musikana mudiki nyimba yamwari rugare harirerwe hariruya chinonyanya kutifadza ndechekuti mwari vatipa mumwe mukana wokuti timunamate uye timushumire nyama nemweya zvichiri pamwe chete rugare iyo inguva iyi inorwadza hama dzangu kana tikairangarira kana tikaifunga nezvayo nokuti haidzokororeke chipiri muupenyu hwako rugare saka zvanhasi unofanira kuti kutende nokuzwisisa kuti shuwa mwari vari kudei uye mwari vari kutaura kuti kudii izvozvo ndizvoita mwari vakudzwe rugare hariruya ruri hariruya uye hakuti kungwara kana kuchenjera kana kuziva kana kuda asi nyasha dzamwari dzangoita kuti ungodaro nhasi kuti uwanikwe puri pano uye uchitonzwa shoko irori haa tenda mwari hama yangu rugare wobvisa ndakariro dzose dzokuipa ndangariro dzose eh, zvekuda e, zvenyama rugare hariruya pane zvinobata pane urwere eh, pane kushayiwa mari pane kuita sei zvinhu zvinobata vanhu but zvese izvo ngazvibude kuti ukwanise kunzwisa evhangeri yamwari ugare hariruya ruya izvozvo wakanyanya kuteereresa sterek panapa shoko ramwari chipari nokuita kumwe kwose kana uchirwara unongopora ugare uye zvinoita kuti kana maprofita kana chii vavhurirwe nokuti mwoyo wako wakasununguka kwazvo rugare vanotanga kuoneswa operate rugare rugare handi kutenda mwari ivo vamatizwa kuti chii tsamba yavhura basa muprofita agai wokutanga mundiba yekutanga musoro weshoko unoti muprofita unorayira vanhu kuti vavake temberi rugare
Muporofita unorayira vanhu kuti vavake temberi rugare. Muporofita Hagai airayira vanhu kuti vanhu vavake temberi nokuti vanhu ndovaifanira kunge vachivaka temberi rugare. Hariruya! Iyo pakutanga yaitovakwa chaizvo chaizvo nezvidhinha nechii nezvese zvaifanira kunge zvichiitika rugare. Hariruya! Saka izvozvozvo zvinoitirwei zvinoitirwa kuti iwewo ugozogara pakanaka rugare imi kana mukasavaka mwari haana iwe rugare kana mukasatovaka mwari haana iwe uye mwari harohwe nezuva rugare izvi zvakatonakira imimi iye anoita sokunge ndiye ari kuzvida but zvakanakira imimi nokuti iye hapi nemo rugare hariruya here hariruya ah, mungare mungamuone shuva mwari akahwanda mvura apa rugare iye ariye pamusoro pemvura rugare mwari angahwande zuva shuwa rugare asi ari kutorera vanhu kuti vavake temberi temberi iye aizobatsira imimi wacho munenge muchifanira kuti mugozonamatira imomo kana kuti muchigara imomo rugare rugare rugare saka nanhasi kunyange temberi iyi yaizofananidzira muviri wako nemwoyo wako but unokukunzi vakatanga kutovaka chaiyo chaiyo yogare inobatika kuti muviri iwowo ugozowana pokupinda rugare hariri hariri asina kudzitudzira zvekududzira chaizvo chaizvo kuti vairevazvakati vatiri kutaura kuti nhau iripo ndeyekuti panapa panofanira kuti pavakwe rugare hariri here kuti wo ugoziva nekuita sei pokunamatira pokupindira imi haisi nyore kunamatira pazuva uchinatira rugare muri kuona zuva kupisa kwari kuita hama dzimwe dziri kutonatira izvozvi makasvika pavanenge vari diki tari kutoerera vati vachiti vakunamata mwari rugare izvozvi hazisi nyore unozobva ipa musoro wakurwadza wakunetsa vanhu vanoda kunamatira hazvisi waizi hama dzangu kudenga kunoda vanhu vakachenjera vakangwara ivo ndo vanopinda mumusha vasina kungwara ndovakapusa vapinde rugare rugare rugare kunamata uchinayiwa kusiriko kunopinza muushe hwamwari zvinotoita kuti usapinde nokuti wanga uchinayiwa uchirangarira kuti uri papaoi papa rugare rugare azviita ah, zvezvehama dzangu Toti kunamata kutanga kunodeta tinamata zvedu makavhara muimba yakanaka mune masofa. Takagara ndopatanyanya tsonzwa mweyama. Rugare. Hapana chinenge chitinetsa tinenge takazogara zvakanaka. Tamirira mweya chete. Rugare. Wakaitsvaka nhau yemweya unoona kuti vakomana vatonzi mweya mutsvene akaburuka vari paimba yepamusoro kwete pasi kana musango. apa pamusoro nemutende ndoba anozoonekwa achiburuka achizadza imba yose rugare rugare zikuruza kuti zvinhu zvoda zvakanaka ndokuti izvo zvakanaka mweya wacho wakanaka saka zvinongoda kuti zvinhu zvakaita iwo pacho unofanira kunge wakanaka pokugara pacho pakanaka rugare hariruya rure hariruya saka ukatadza kunzwisisa chinhu ichocho wanzwisisa urombo hama yangu hausi kuenda mushe rugare izvo zviye zvinotadzisa kupinda mushe zvekuti ipapa murombo kana kuti munhu ari kushayiwa ane murangariro wakakura zvekuti taura kwatiri kuita kwaakunzwisisa because murangariro wake uri bhizi kufunga zvei rugare hariruya rire hariruya saka ukatendeswa hama yangu kuti izvi hazvina basa kunamata as long uchingonamata chiri unoenda kuushe uchirohwa nezuva uchilayiwa uchita seise Ah, zvina maturo hama dzangu rugare kunoku makatoiwanirwa nyasha nokuti vatungamiri vari kukudzai zvakanaka rugare kuti munhu ngaagare pakanaka ngaagezi ngaaite se zvese ngazviitike zvakanaka rugare hatisi vai vai vanoti chini hatigezi ai rugare kuno kunogeza rugare nokuti mweya wamwari atora matsvina rugare wogeza uye wogara futi pakati asi rugare asi nyora hama dzangu pedza sabata vanhu vakagarira pamatombo apa rugare pakadoma apa rugare vanhu vapanonge vakagara pamacheka pamasofa akanaka ana mai asi nyora rini rugare rugare haa ah, ngatingoita zvinhu zvakanaka ngatingonzwisai zvinenge zvichifanira kuti zvidiwe iwo munhu ndiwo unogara